Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuçe drageý Türkmenistanci. Bu gün men e, şu arada 24-nji e, iýunda geçen Moskwada geçen bi Ýeňiş baýramçylygyna gatnaşan Türkmenistandan gelen adamlar hem şol baýdak barada, umumy şol Jahan urşunyň pidalary bolan adamlar barada, ondan ýaňky bi ne derejede kynçylykda Nähili kynçylykda, näçe pidalaň üstünden şu ýeňiş geldi. Owat biz bir döwlet bolup ýaşap ýörs. Owat SSR diýilýär döwlete. Ýöne näme dakylýanam bolsa şoňalak daşyndan ýagy gelende hemme miletler edil bir dogan ýalak bolup agyz birikdirip şol Gitleriň garşysyna çykdylar. Indi şu taýda umumy bolan ýagdaý nähili? Biz men bu meselä geçmäkäm umumy ýaňky bir Haramdag Berdimuhammedow hakda aýtjak bolýan. Sebäbi biz indi öwrenişdigem muň mara bütin bu döwletiň içindäki bir näme bir simwol bolsa, indi nähilem bolsa halk içinde, ýurt içi, ýurduň içindäki Bi bir manyly ýaňky halkyň aňyýetine, ruhuna manyly nähili seneler bolsa şolaň hemmesini ýuwaş-ýuwaşdan üýtgetdi. Ine bu garaşsyzlyk baýramçylygyny üýtgetdi, ýigrimi ýedinji Sentýabrdan sentýabra geçirdi. Indi şu bolan ýaňky jahan urşy hakda bi ýaňky muňa gatnaşan adamlar barada muň edil öň ýanyna ýaňky Orsýetden wekilhanaň adamlary geldirdi. Ine muň atasy şol urşa gatnaşypdyr. Ine şol Ikinji ukrain frontuň ýaňky näçinji diwizýasynda bolupdyr, armiýasynda bolupdyr, şo taýda ýaralanypdyr. Ol bolandyr belki, ol ol adamyň onuň ýaly halkyň içinden giden adamlaň sanyny deňeşdirip görüň. Ine, şol men çalarazjyk bu zatlary ýaňky indi bellap goýdum-da, şu Türkmenistanyň içinden, Ýaňky üç ýüz müň adam gidýär. Üç ýüz müň adam giden şo jahan urşuna. Şoň segsen alty müňem ýaňky yzyna gaýdyp gelmedi. Şo urşuň pidasy bolup galdylar. Men öz daýzamy bilýände Gypjak obasyndan şol bir alty aý ýaşamady adamsy bilen şo Brestde ýogaldy ömrüni garaşyk geçirdi şoňa. Şol Aý, indi geler, soň geler diýip, onnoň şoň yzyna galan jigisini ýetlişdirip, şoň öýüni goýup, şeýdip ömrüni ötürdi. Biziň halkymyz gaty merdana halk. Onnoň bu zatlara hemme biziň Sowet Soýuzyň içindäki milletleň arasynda deň derejede durup, şo taýda neme etdiler, göreşdilerem, gatnaşdylaram. Ine, iň bärkisi şu bu wagt indi ýurduň başynda näme, medinstituty gutaran adam-da şol. Özem aňyrsam ýaňky özem stomatolog adam diýeli tapawudy ýok ahyry şol lukmanda. Ýöne şol wurş bolanda diňe medinstitutdan şol ýaňky professorlar ondan mugallymlar studentler şotak üç ýüz otuz dört müň rubl berýäler. ýygnap, şol wurşa, şol ýaňky sanitarnyý nemeler, bi sanitarnyý uçilişeler üçin, onnoň ýaňky bi samolýotlar üçin, ýaňky bi sowet ylymdary diýip, ýene şoňa meňzeş, ýene-de bi Daşoguzyň ýaňky Mugallymlar institutyndan ýigrimi sekiz müň ýaňky şol Daşoguzyň kolhozçysy diýilýän samolýody gurmak üçin berdiler adamlar. Hawa, onnoň bi bir topar bi ýaňky milletimizden bi ýaňky bi goranmak fonduna iki ýüz segsen million rubl berildi. Şoň içinde ýedi müň üç ýüz togsan iki kile gyzyl bilen kümüş. Halkyň özi şol duşman geldi diýip, şo ýaga garşy näme kömek gerek bolsa, elinde-aýagynda näme bar bolsa, hemmesini berdi biziň halkymyz. Şol ol dogry biziň halkymyzyň gahrymanlygy bir topar bi eskadrilýalar tank we bi kolonnalar guruldy bu zatlaň bu puluň netijesinde. Indi meň aýtjak bolýan zadym diňe ýaňky haramdag berdimuhammedowyň atasy dälde bu zatlara goşulyp Ýaňky kömek eden enaýyň bolmanda ýaňky bi şowur şu wagtyna iki ýüz iki wagon ugradylypdyr ýöne bir kömek hökmünde şolara bir bir ondan bi bi ýaňky bir Ar her öýden ýaňky bir ýa bir ýüň ýa bir ellik diýä ýa şoňa meňzeş zatlary şol fronta iki ýüz iki wagon gitdi türkmenistandan hawa. Indi ugur şu wagty onuň bütin bi näme SSR-iň respublikasy bolsa o ýaraly gelip dura o taýda. Ol seň orsuň, türkmeniň, ermeniň, äzerbaýjanyň, ýewreýiň, tataryň, başgaryň ýok, näme millet bolsa gele sebäbi bir döwlet. Bir döwlet bolup ýaşap ýören bir uly hökümet göreşip dur ýaga garşy şondan o frontdan gelýän ýaňky bir ýaraly adamlar bar şonda Türkmenistana kyrk üç ýarym müň ýaraly geldi şolaň ýigrimi müňsi ýende gutulyp ýende fronda yzyna gaýtdy indi men bu zatlary agzamak bilen ýaňky esasanam näme ýaňky bir ýetmiş sekiz müň Biziň esgerlerimiz ýaňky ordenden medal alan, düşnüklimi, bir ýüz on iki adamam ýaňky Sowet Soýuzyň gahrymany adyna galdy, olaň içindenem otuzsy türkmen. Men indi ýaňky haramdag Berdimuhamedowa berjek soragym, bi Durdy Gurban diýilýän gahryman adam barka, oň nirede gulluk edip, Ýende bir ýüz on iki adam bar. Olaň gulluk eden ýaňky bir armiýasyndan ýa çastyndan baýdagyny almadyň? Ýa-da Ýakup Kulyýew diýip ýaňky ol biziň atly nemämiz bardy ýaňky, atly kawaleriýa nemämiz bardy, şo taýda gahryman bolan. Ol, Köçelemizde beýlekiler-de bar, bilýändir ýaňky ýaşulyrak adamlar. Şolaň ady birhili yzda galdy, seň ataň ady birhili öňe düşdi. Men seň ataňa at dakjak däl, o-da elbetde esger bolandyr, ýaralanandyr, oňalak bolan bar, ýöne ol her kimiň başynda boldy. Meň öz kakamam gitdi seň mugallymyň. Gitdi ýigrimi ýaşly oglan bolup gitdi hol Rumyniýada Korsun Şewçenkoski şol ýaňky gabawdan çykyp ýasdy diýämi bukinýeşdi diýämi şo töwereklerde ýaňky ýaralnyp nemeden adam hiç haçan ömrüne şuny batyrlyk ýa men şuňa etdim diýip biziň ýanymyza gürlän adam däl şol. Sebäbi özünden ökde, özünden batyr, şeýle onnoňam gaty bu giden pidaň içinde özüni ol hiç haçan öňe sürme niýeti ýokdy. Sen indi bi ýurduň başyna prezident bolup geldiňde sen ol kitabyň, aýdymyň bilen bolýa, millet oňuşýa, näme ol näme dälä ýetdi bulamak, bulap bulap ýalamak diýilýä. Seni indi geňem görenak millet. A sen by ýöne seneleň barynaým beýtirip ýörsiň. Ugratdyň Moskwa, aňyrda by ýaňky özüňä özüň barmadyň. Bilemak nämeden çekindiňmi ýa bir zatdan gorkdyňmy garaz kowidden gorkýaňmy näme bizde-ä ýok diýen bolýaň. Biziň adamlarymyza kowup ýörsiň orta otagam baraňak sen. Ol ugradan adamlagam näme bir bir topar agsak towsakmy näme maşynyň içinde oturan bolup we seň ataň bu gulluk eden ýaňky ýaňky armiýasynyň baýdagyny göterýär. Bolýamy seň şu edýäniň? Hä? Bu biabraýçylyk, bu binamyslyk nämäň alamaty? Sen şu bolup ýörşüň, şu halkyň içinde şeýtdirip bütin milleti ol diňe ýaňky bir bäş manat pul däl, ýa bir ýaňky nebit, gaz däl, beýleki däl. Bu nebit, gazam täzeden önüp dur. Pulam gazanar nesip bolsa millet enşalla adam Allatagala rysgal beren bolsa acam ölmeris. Ýöne welin bi bu taryhy seneleri sen üýtgeden bolup, onam bara özüňe çekip, öz maşgalaňa çekmek, ol bihaýalyk dämi, ol aýyp mesele dämi? Hä? Biz indi bar-a bizde ýüz galmada asyl bu nähili-ow bu ýöne ýurt başyna gelen-a ozal-a biri kakasynyň ol gumny getirtdi baryny gahryman eden boldy kakasynam galanlaryňam baryny gahryman elbetde ol gahrymanlyk ýöne ol hemmämiz gahry bi bu gidip gelen men men öz kakamdan eşden sözümi aýdaýyn saňa Gurban käride sen gaty belet Elini okadyň. Men seni bara şol zaçot tabşyr bilmän, biziň aýnalarymyzyň öňünde hol hitrowkada gezip ýören döwrüňden tanýan men seni. Düşnüklimi? Ýöne Gurban käriniň aýdan sözi, eger biziň hemmämiz gahryman bolýan bolsa, onda bu bir ýüz on iki adam o taýda janyny berip, gahrymanlyk edip, onda olar kim? Olar kim? Nähilem bolsa hemme zadyň çyn çaky bara beýlede bir bir batnyksyzlyk beýlede bir bihaýalyk utançsyzlyk bormy? Hä? Bi iberen adamlaň näme o taýda seň olar näme agsak geçi ýalak bara maşynda otyrlar ýöräp bilenakmy? Üç adamyny ugradýaň türkmenistanyň adyndan türkmenistanyň şöhradynyň adyndan ugradýan adamlaň şolarmy? Hä? Il ýala çotada näme marşirowkany oňaranakmy, aýagyny göterenakmy? Ine edýän işiň sen. Indi ýene-de bir meseläni agzasym gelýä, ol ine sen-ä altmyş üç ýaşapsyň. Muhammet pygamberiň ýaşyna ýetipsiň. Onnoň muňa-da sen saçyňam ýene-de täzeden birhili çalardybrak goýupsyň, bi saňa belet-ä sen. Şo-o çal sen ýigrimi ýyl mundan ozal çal-a sen. Soň onnoň garalanmalyk. Şu bu Nyýazowam şeýtdi, senem şeýtdiň. Şom bar bolubilşiňiz. Onnoň ýaňky bulary sen diýende çalaran bolup, bärde metjitde okudan bolup, O metjitde okadýan bolsaň ol sen üç ýüz adamyny näme saklap otyrsyň ol ýigitleri bi owadan depäň ýedinji blogynyň ikinji etažynda näme üçin saklap otyrsyň olary hä olaryň näme günäsi bar hä seň ataň babaň ynanýan bi ýaňky neme dinine uýany üçinmi hä Sünni musulmanlygy üçinmi? Näme üçin sen şulary şu wagt şeýtrip şuguna salyp ýörsiň? Näme üçin bular ýitrim edýäň, näme üçin bulary göni ölüme ertýäň sen? Näme näme bu şu wagt şolaň bir topary Orsýetde ýa başga ýurtda diýeli Türkiýede ýaşap ýör. Şo seň tutjak bolup ýören adamlaň Gül ýalak ne gatnap ýörler metjide gidýäler gelýäler namazyny okýalar da ýaňky parzyny berjaý edýäler musulman parzyn berjaý edip duran adamlar sen olary näme kowalap ýörsüň. Hä? O näme üçin aňyrda olardan hiç kim gorkanak, hiç kim kowalanak olary, olar arkaýyn işläp bilýärler. Sen heý bir düşünýäňmi edýän zadyňy milletiň senden indi bosgunlykda, senden gorkusyna, bu milletiň açlygy, bi işsizligi hemmesiniň belasynyň köri, bela belaň körügi sen-ä. Sen edip ýörsüň şu zatlary. Näme üçin saklaýaň şol oglanlary? Olary hökman şeýtdirip öldürmelimi bulary? Bular giden gelen aga bir ýyldan, iki ýyldan diňe maslygy gelip dur. Men arada çykyş edemde görkezdim ýaňky Baltaýew Narkul diýip. Segsen bir kilelik ýigit ýigrimi bir kile han bilen süňk getiriler. Dişem döwük, oň mara eli aýagam döwük, süňklerem döwük. Olardan näme beýle gorkup ýörsüň sen? Seň ataň, babaň musulman dälmi? Sen indi musulmanlardan gorkýaňmy? Musulmançylykdan gorkýaňmy sen? Näme üçin şu güne salýaň milleti? Eger-de dogry olar bir ekstremist bolsa, terrorist bolsa, onda dogry, onda karar bar. Kanun bar sen bulary bara ol otaýda bir ýerde gezip ýören bolsa metjide gitdi diýip ýaş oglany ýa sakgal goýberdi diýip bu kowalap ýörmäň näme hä ene sen indi şu wagt pygamber ýaşyna ýetdim diýip aňyrda metjitde daşyňa adam üýşüren bolup nä otaýda namaz okadan bolup ýörsiň doga okadan bolup ýörsiň. A ol ýigitler näme bu wagt döwür üýtgedä. Kimsi okuwa gidýä, kimsi iriräk dini uýýa, din ylymyny alýa. Näme aýyby bar oň? Ata-baba gelýän zada. Sen bi ýaňky o seneler barada aýtsak, o senelerem düzetmeli. Olar sen sen düşünýäňä sen giden günüň bu zatlaň hemmesi düzeler. Sen giden günüň şulaň hemmesi ýene-de öňki barmaly ýerine barar. Millet gorkup-gorkup gorkardan geçdi. Göräňmi o ylgap ýören oglanlary. Olar dogry birazjyk entäk azrajykdyr bir neme edýändirler, ýöne öňki ýalak bar-a ol busup oturan adam ýokdur. Göräňmi? Gowja pikirlen. Gowja pikirlen, bu zatlaryň hemmesiniň hasaby bardyr. Ir-u giç, ir-u giç bu milleti sen bu, bu ýagdaýda beýtip gyrygyna salyp ýörseň, olar seň gannarlaryň-a, olaryň hemmesi saňa gannara. Hä? Bir gün ahyr şu zatlar üýtgär, şonda sen düşünýäňmi, ondan bu zatlar gaty erbet gutarar-a. Hä? Eger-de sende şeýle bir üýtgeşik şans bardy, sen gelip, şol gelen günüňden beýläk, ine, şol ýüz adama, öldi adamlar, ine, ýedimi, dokuz adamyny goýberdim, galanlaram öldi, indi şoň bilenem gürrüňi gutaraly, sen şony edip bilýärdiň, emma etmediň. Etmediginiň sebäbi men düşünmän ýördüm, beh, Beýtdirip özbaşyndan günäsiz näme üçin sowmadyka diýip men bir pikire batdym welin asyl seniň netiň oňkudanam beter ekena. Ola bir ýüz adamyny basdy welin sen üç ýüz adam diňe din meselesi üçin saklap ýörsüň bi amerikaň ýaňky gozzepini yzygiderli ýaňky din azatlygy üçin ýaňky gaýtalap ýörler. Hä çykyş edip ýörler. Eşitmediksirän bolýaň sen eşidersiň gitjek ýeriň nire. Ahyr eşitmeli borsuň. Ýöne ýaňky ol olardan başgada ýüze goly ýene syýasy tussag bara. Ol sen siz ýöne alýaňyzda tutýa ýitirim edýäňiz adamlary. Bu zatlaň hemmesiniň hasaby hesibi bolaýmalydyr şoňa düşün. Haramdag Berdimuhamedow halallyk saňa ýokmandyr. Sen bir öýde bara biriniň ýeke ogly bolup lälijekje ýetişen düşnüklimi hemme zat seňki bolmaly diýip şo pikir bilen durmuş ýoluny alan adam düşnüklimi ýöne näme etseň iri güýç Hökman sen şo zatlara jogap bermeli borsuň. Bi edip ýören işleň gaty gabahat işler. Päliňden gaýt. Gijirägem indi. Ýöne päliňden gaýt. Halkyň haky bar.